Kevru e teu an nioul-min, ar gazh-leskiñ, an dour-tan, ar glav hag an uraniom da vezañ. Sell aze evit pa ra e klasker doareoù all da voueta tredan d'hom binvioù ha d'hom ijinerezh. ha da domp-amzer. Na gouzout mann ebet an avel, ha c'hwezh a ra bopred hag e pep lec'h, e Breizh, bemdez Doue pe dost. Gant un dredanerezh avel pe ur ganer avel e c'haller treiñ nerzh an avel e nerzh-tredan e blouzañ an natur. Ma c'hwezh an avel a vo golo. Komzet a vez kalz eus milinoù avel endeerc'herien Breizh ha gant gwir abeg. Neuze e vez gwelet milinoù avel o tiflukañ en poblec'h dreist-holl war ar maez e-kreiz ar vro. Pa na vec'h ket bet dre un hent bennak e-pad an toull-mijo e chom er souezhet o welet menaj o avel o tiwan milinoù giz nevez ha dorkadoù stank a-walc'h. Evel-se e veze bedennet kalz an dud e koste Boulvria ha Pontmelve. Tremen ugent milin zo kresket eno bremañ, par da dog o toseget war lenn an tosennoù se hag a zo war Vewen, Treger ha Kerne. O treiñ noz-de a vegn o treuzfurmiñ nerzh an awel en golo Lubrisite, da lârez d'ar re gozh. Ma'z eus ugent mil int e kosted traoù Treger vihan c'haller krediñ e produer en-dro ugent megawatt eur a-hed ar bloaz a-dredan dreier peadra da dommañ ur gêr vras a-walc'h a ugent mil a dud. Amazaon e talc'hfomp da welet muioc'h-mui a vilinoù avel giz nevez o tispakañ o zroellennoù ter Malwen d'an avel rak dibabet o deus ar rannvro. Ene raktreso a-benn daou vil dek e vefe savet ur pemp kant pe c'hwec'h kant milin avel nevez e Breizh. Met metik-ha-metik, petore anv reiñ d'ar milinoù avel giz-nevez-se ? Milinoù int sur, dre ma vez aozet un dra bennak gante, n'eo ket bleud na paper evel gwechall met energiezh-tredan. Rojoù avel int, pa drougn evel rozoù. Lâret e vez e vez a-vugale o rodal pa vegno penn-bouellenniñ o c'horf war-bouez o divrec'h hag o dier. Tourioù awel a c'hallfent bezañ anvet evel-just pa vez pintet ar mekanikerezh d'ober tredan gant an awel en beg tourioù uheloc'h evit hini meur a iliz-veur evel en Landreger. N'en deus netra abarfet war an tamm douar patatez-mañ. Hon milinoù avel na n'int ket ivez. Tredan a vez graet gante e-leizh met ar reujadoù nemetken, pa na vez ket avel bemdez. N'eus pelec'h e teuio an tredan neuze. Ha digemer a refomp chom hep tredan gwechek gwechall ? Na digasont ket kennebeut all kalz a labour d'ar vro soñjet ha savet a vegn alies pell ac'hann n'int ket perc'hennet ganimp met gant kompagnunezho deus frañs hag europa a-bezh na lâran ket daoust da c'hudennoù a sav diwarne fraoñverez ar malwenno o faoutiñ aner entre unan ha tri desibel pe c'hoazh pa enebougn par d'ur voger ouzh gwagennoù ar skinwellerezh da dremen, kement ma ranker lakaat an TNT dre loarell a-benn pakañ ar chadennoù tele. E chom dereat mat ar stumm-se da aozañ tredan adnewiaet bomdez ekologel ha naturgar. Bez e chomo ar milinoù-mañ hag e-pad pell amzer un doare disklabet da aozañ ul lodenn eus hom ezhommoù energiezh. Ur perzh mat a zo ouzhpenn. A-drugarez dezhe e c'hallfomp marteze tremen hep kaout ur greizenn nukleel en Breizh ha nebeutoc'h a se a saotradur evit hom bugale. Setu, greomp gant ar gir a blije dimp, milin, rod pe tour. Na vezomp ket penn-wawel evelkent ha kredomp e nerzh ar gouent. Hep taol hom bilhejo bank d'an awel, plasomp hom gwenneien d'e sterniañ ma c'hallomp. N'eo ket awel a vank e Breizh, un energiezh eo a c'hwezh digoust war hom bro, hag a zo pinvidigezh an holl. Krediñ ober an hini eo ret ober. Evel war veur a dachenn all, en em vodomp